Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħan nitkellmu fuq il-qamħirun. Lin, jien għadni niftakar li kienu jgħidu li le dak ma rridx niklu għax dak ikel tat-tiġiġ. Imma issa sar popolarissimu li kel tat-tiġiġ. Iva, iva, jittikel ħafna, Dak li nsejħulu popcorn, jew corn on the cob. Eħe. Komuni u faċli biex tkabbru u sustanzjuż. Dan biex tkabbru. Ħa ntelfek sekond, imma hawnhekk qiegħed f'reċipjent interessanti ħafna, għandha storja din? Storja, dan milli kelli nittuż ommi. U allura meta ħallietna li kien hemm speċi ħadnieh bejnietna. Iva min jaf kemm ħawdet bajt fih u min jaf x'għamlet. Da, u nużah għal dal-affarijiet għandu użu wkoll. Mela, dan qed tieħdu mill-qamħ li jkollok inti stess u meta għandna niżrawh? Dan jinżera' fir-rebbiegħa, tista' tibda minn Marzu u għandek sa Mejju għax anke s-sħana jħobbha wkoll, jew inkella fil-ħarifa, Awwissu u Settembru. speċi jkollok wiċċ ieħor daż-żminijiet. Issa, dan biex tiżergħu, trid ma tridx tagħmlu 'l bogħod minn xulxin, trid tagħmlu qisu sitt pulzieri 'l bogħod minn waħda mill-oħra. Waħda waħda?
Sinna sinna? Ejwa, aħjar waħda waħda. Għalkemm f'dana fil-kobor iferrxuh ta'. Jew, u anke bejn filliera u oħra ma tridx tagħmilhom imbehdin. Minimu ta' jew maksimu ta' 30 ċentimetru. Għax dan, qed ngħid tkellem hekk, għax dan jiddakkar minnu nnifsu. Allura b'hekk titgħammlu viċin xulxin. Dana meta jibda jikber il jifforma l-bezzun tal tal-frotta, tal-qamru jew iż-żerriegħa. U fuq itala' ġummiena li sservi ta' dakkra għall-istess żerriegħa u tiddakkar bir-riħ. Allura, jekk ikun il-bogħod, jaf id-dakra ma taqax fuq il- ix-xagħar tal-bezzu, għax qisu xagħar joħroġ, ħa ngħid hekk. Allura importanti li jkun viċin. Ser, u hu jiddakkar bih innifsu bir-riħ stess. Jew jaqa' bir-riħ, ikun ir-riħ ifarfru dak il-pollen tiegħu u jdakkar il-, joħroġ qisu xagħar mill-bezzu. U kull waħda tirrappreżenta żerriegħa ta' dik. U b'hekk irid jiddakkar. U kemm il, korn tagħmel kull pjanta li tikber? Hm, tnejn ta. Tnejn jaf joħroġ tlieta ma jkunux tajbin. Tnejn, żewġ tibtietzen. Issa dan irid l-ilma, eh? U jdum biex jilħaq. Għandek erba' xhur, erba' xhur fuqhom. Eh, u tissaqqi regolari. Sir huwa xi ħaġa ta' bil-mod? Ejwa, trid ikollek il-paċenzja. U tikber ħafna. Issa peress li qed nagħmlu aħna dal-programm mill-aqrab tad-dar, Jien fid-dar, Eh, x'għidulu, mhux se tagħmlu ġappot dan, ta? Tippruvax tagħmlu. Għax hu jogħla dan, dak punt kruċjali rrid insemmuh, dan għandek ma ġiex metri. Jogħla. Allura mhux.
Jikber sabiħ il-kun f'għandek ġardina. Ġo ġardina sabiħ.
Hawn mhux loġika tagħmlu ġappot. Hemm xi ħaġa li attakkah?
Iva ta, speċjalment l-istess frott ta, għawdudu partikolari li jħobbu. Għax eh, sintendi, dan oġġett ħelu u jfittxuh. Missa ħna qed nitkellmu fuq skala żgħira tad-dar qed issemmi forsi nofs tużżana pjanti Mhux se nirrakkomanda kura li titbexx jew hekk ta'. Għalhekk kemm jista' jkun nużaw sistemi organiċi. Eħe, u timmonitorah, tosservah regolari kuljum, tara xi ħaġa, xi insett jew hekk, tneħħih b'idejk. Tneħħih b'idejk. Grazzi tal-informazzjoni Lynn. Jien u Lino nirringrazzjawkom, illum tgħallimna kif nistgħu nkabbru l-għam Hirrun, ċertament saret popolarissima llum il-ġurnata mal-Maltin, nistiednunkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.